Era ex parlamentario Ana Maria Paulette a trese dilanti durante di tratamentu di presupuesto binti binti sinku na december ultimo. El a trese un mocion dilanti pa asina parlamento laga haci un peticion na Controlaria General pa haci un investigacion na e integridad y legalidad di otorgacion di trabou den cuadro di e proyecto Life Extension, Projecten twintig tweeëntwintig. ta trata specificamente e forma con a ta duna trabou na contratistanan di Drechau Caya y tambe na e di e forma cu a tuma trinta i dos miembro di personal na BPD. Loke e mocion aki ta pidi ta un. Investigashon di Algemene Rekenkamer ku tur loke ta trata integridat i legalidat di e toma di desishonnan aki a kana korekto. E moshon aki televidente manera por medio a pantaya a ser rechasá. El a ser rechasá ku djesun voto kontra i shete pro. Na continuacion, nos ta bay pasa pa bo televidente na momento di e stem motivering, caminda e parlamentarionan dje tempo ey a splica dicon nan ta contra. Nan tin un lista basta largo y complica cu bo mes di requisitonan cu bo mester tene bo mes na dje pa bo por bini na remarke pa haya bini na remarke pa haya un di trabounan ey. Osea cu el a splica tambe cu ta imposible cu un minister Cualke sea, no eso e como Minister Cooper, pero calke un minister lo por apunta of duna ordu pa X contratista hanja trabao si of no. Por lo tanto, aki ta p'esey nos ta hanja cu e parti di life extension aki tin su reglanan estricto cu bo por controla precisamente cu no hende no por haci algo, ban bisa, indebido den esaki. P'esei nos frakshon no por bai di akuerdo ku e moshon aki. Nos ta kòrda te ainda fresu di nos memoria na hòspital CMC. Anto señor presidente, nos ta kòrda tambe di plakanan ku a bai na Ferry Court, frensnan, ruman di parlamentarionan ku a risibi plaka. Anto ku yunka mas no a paga. Anto señor presidente, nos por bisa hopi mas. Na e kuadro di esaki, señor presidente, Nos ta bai kontra di e moshon aki. Anto ora e ta fásil? No. Nos no ta kontra di yon investigashon. Pero OM ta pega ei. E no ta leu. Asina manera tur e otronan impacted bai OM bai hasi keho. Bon? Eina ta pega ei. Huntu ku tur e otronan impacted bai OM bai hasi keho. Danki, señor presidente. Señor presidente, frakshon di MFK ki momentu nos ta pidi pa hasi investigashon? Nos ta pidi pa hasi investigashon, señora presidente, ora ku nos tin duda, ora ku nos no ta komprondé algu. Señora presidente, señora Pauletta tin rason, el a presentá durante henter presupuesto un odisea di kompromiso di Partido Nashonal, señora presidente. Partido Nashonal por medio di señor Martina, eks minister, A primintí kos, atrobe bo ta yabo ku un kantidat di hende a keda riba kaya, despues bo ta yabo ku señora Larmonie Cecilia tambe aparentemente a keda sin regla un kos, pues un odisea di kompromisonan, señor Presidente. Señor Presidente, pues ora ku nos tin, ora ku nos sa ku tin algu ta hole piskat, hole feshi, e ora nos ta bisa einan nos tin ku landa bai wak ta kua piskat tin einan pa nos por kue gar'é. Consecuentemente, Señor Presidente, Señor Cooper a splica nos, Anto, Señor Presidente, mi ta hopi franco. Mi, mi olfato ta hopi bon. Mi no a sinti olor e pisca ora Señor Cooper a splica um tocante di e Life Extension Project den dos mil binti i dos, Señor Presidente. Di pa mi, si bo ta senti así, kos di bera? Hasta si politicaban dies ai patras cu e tocobi. Claro. Degi awor pakico bo tin cu usa e Parlament aki pa bo dek bo mes, pa bo no tin cu enfrenta e problema cu tin for di hende supuestamente cu a haci feshi pa bo tin cu entrega un angefta contra e hende? No no no no way, bay haci bo angefta riba bo mes paso e cosnan a bin cay den bo brievenbus. Bon ta bin sconde tra e Parlamento pa bo bay haci Ningun investigashon riba yu hende, paso MFK ta esun ku semper ta ta abri pa investigashon. Pero si bo a risibi kos den brievenbus, bon ta bin ku e parlamento den su totalidat awor aki pabes di Angev ta hasi investigashon riba yu hende. Awe sinembargo tin un realidat si, ku tin investigashon di Ministerio Públiko tumando lugá den Ministerio di VVRP relashoná ku posibel froude i òf korupshon. Pa Television Direct, Nephtaly.